אונז ווייס מיר אז ביי יעדע נסיון וואס א מענטש האט, ס'איז וויכטיג טייערע אידן, עפעס איז געווען א קליינע שמועס אויס, יעדע נסיון וואס א מענטש גייט דורך אין לעבן, בשעת מעשה ווען ער גייט עס דורך, נעמט מען אים פון אוועק אלע זאכן וואס ער האט אויפגעבויט פאר דעם, פשט ער גייט אריין אין א פריוואונג, נסיון איז א פריוואונג, און ער פארלירט אלע סענס אלע, נארמאלערהייט ווען א מענטש איז נישט אונטער א נסיון, ער איז אין א גוטע מצב, ער איז אויפגערוימט, ער איז מסודר, ווייסט ער דער אייבערשטער איז דא, ער ווייסט אלעס ארום און ארום. ווען דער אייבערשטער איז מנסה א מענטש, צו ס'איז פרנסה, צו ס'איז מיט קינדער, צו ס'איז מיט געזונט, יעדער איינער לפי מצבו, און דער אייבערשטער איז מנסה דעם מענטש, און דער מענטש בשעת מעשה פרעגט די שאלה, היעיש השם בקרביני, בין איך, ס'קומט מיר ליידער אויס רעדן צו זייער אסאך עלטערן, וואס מוטשענען זיך נעבעך ארום מיט קראנקע קינדער, מיט אנדערע זאכן, און די שאלה ווערט געפרעגט, האט דער אייבערשטער חלילה פון מיר פארגעסן? בין איך מוזנח געווארן? איך בין פארלאזט געווארן? דאס איז א ווייטאג, אונז האבן שוין געלערנט פון רבי'ן ספר ישר רבי'ן תם ווי ער רעדט, א מענטש דארף זיך אנגרייטן פארדעם, ער זאל זיין גרייט צו קענען דערהייבן יעדן מצב. א מלאך איז געקומען און אראפגעלייגט א געוואלדיגע קרירות, א געוואלדיגע, מען וועלט זעהן, ספיקות אין די אמונה, האט עמלק אוועקגעשטעלט אין זיי ס'מספיק איז צוויי הונדערט און פֿערציק, עמלק איז צוויי הונדערט און פֿערציק, עמלק האט געמאכט איין זאך, ער האט צומישט דיך, ער האט דיך מטשטש, דו ווערסט אינגאנצן צורידערט, וואו בין איך דא? איז דער אייבערשטער דא? בין איך, איז עס יא דא? איז עס יא עכט? דאס געשעהט ביי יעדע נסיון, און איך פיל איך דארף דערפון רעדן. רב שך פון יעדער מיינונג קיינס זאל נישט דורך גיין קיין שוועריקייט אין לעבן. ווען א מענטש גייט עס דורך קומט ער אן צו דעם ספאט, ער קומט אן און נאכדעם קומט מען צו צו א אויב איז זיך מחזק קומט מען צו צו נאכדעם צו א מורא'דיגע קרבת אלקים בשעת באמת איז דיך דער אייבערשטער מגלה. דער אייבערשטער איז מגלה אויף אלע מיני וועגן וואס ס'קען זיין, אבער בשעת די נסיון און מ'כאפט נישט די גילוי אלוקים גראד, און מ'כאפט איינמאל און נאכאמאל, איך האב אמאל געזען ברענגען פון איינער פון די קדמונים, אז ווען מ'זעט אסאך מאל א מענטש גייט דורך א צרה כאפט ער איין פראסק, און בום מ'כאפט גראד נאכדעם גלייך נאכדעם נאך א פראסק, וואס נאכדעם און נאכדעם זעט זיך עס אוועק, וואס איז די ענין פון דעם? ביים ערשטן פראסק איז ער נאך נאנט, סאיז אנדערע פרעגט ער נאך שאלות וואס עפעס איך, פארוואס איך, היש שם בקרביני, די אלע זאכן פרעגט ער נאך, ביים צווייטן זאגט ער איי רגע רגע רגע רגע רגע, איך ליג אויף די פלאר, איך בין סערענדערט, רבונו של עולם קום, איך בין אונטער דיין פליגלעך, הייב מיך אונטער, און מען קומט צו דעמאלט צו א שטארקע קרבת אלקים, אבער.

איך וויל זאלסט טון יעדע זאך צעמאזיקט, אומאפעטיטליך, קאלט, אויפגעגעבן, ספיקות'דיג. בין איך אנגענומען ביים רבונו של עולם? דארף מיך דער אייבערשטער? האט מיין מצוה א חשיבות? האט נישט קיין חשיבות? דעם גרויליגן געפיל וואס א מענטש האט ווען ער קען טון א מצוה און ער פילט אה, ב ה עס האט יא א חשיבות, נישט קיין חשיבות, דאס איז די אקאמפלישמענט פון עמלק. דאס האט ער געוואלט. אשר כרכו בדרך איך שטיי דא און איך הער חוזק מאכן, איך הער לצנות מאכן, ווי מען קוקט אריין אין יוצר יעדע אויף יעדע מין זאך וואס האט געקענט זיין האט דער עמלק געטון, אריינברענגען אין דער א א א אויסגעלאשנקייט, א אויסגעלאשנקייט, מען רעדט נישט יעצט איינער וואס טשעקט ארויס, איינער זעט חלילה אן עושר, מען רעדט איינער וואס איז דא, ער איז אינעם סיסטעם און ער טוט אלע מצוות, ער טוט אלע מצוות מעשיות, אן קיין געפיל, מיט א אויסגעלאשענע זאך, דאס איז געווען די אקאמפלישמענט פון עמלק. יעצט ווי נאך אמאליגער קען קומען איז, אונז האמיר שוין פריער געשמועסט, אמאליגער געגאנגען ער געטעלגערט די אידן, ער געגאנגען אונטער די אידן, ויהי זנב וקחו כל נחשו למחרחו, ער האט גענומען די אלע ארויסגעפאלענע אידן, ער האט זיי געגרעבט, ער האט זיי גענומען. יעצט די פוינט פון אמאליגער איז געווען, אשר כרכו, דיך קאלט מאכן, וויאזוי מאך איך דיך קאלט? רשי געבט די משל באמבעטע וואס איז אריינגעגאנגען אין הייס, וויאזוי קען איך דיך קאלט מאכן? שטערקסטע וועג איז צו זאגן אז דו קענסט נישט. זעסט? נו קוק נעבעך אן. מיין טייערער דונעלע. הום. קיינער דארף דיך נישט. זעסט דאך מ'האט דיך ארויסגעווארפן. דו ביסט גארנישט וועלקאם. טשעק ארויס. לאז. לאז. לאז. לאז. ווי די האנט. מ'קען עס. אונז דארפן איין זאך וויסן. די. די. מלחמה השם בעמלק מיט דור דור מיינט צו זאגן אז אונזער היינטיגע יאר תשפ ה גיימיר אונז דערעך ווייטער א מלחמת עמלק, יעדער איד האט אין זיך א קליינטשיגער עמלק'ל אריינגעבויט ביי זיך און מען גייט דערעך די מלחמה ווייטער, ס'איז דא א הארטע מלחמה אונז האבן א מלחמה מיטן גאס, היינט הייסט עס טעקנאלעדזשי, ס'הייסט אנדערע זאכן מיט ליצנות די אלע די אלע סאושעל מידיעס, מען טרייט צו כאפן דעם מענטש און אפברענען יעדן פייערדיגן חוש וואס ער האט. ס'איז לא ימלט, איך וויל זייער זייער קלאר זאגן, ס'איז לא ימלט א אינגערמאן, א פרוי, נישט קיין חילוק זיי קענען זיין, וואס זיי זיין אנגעהוקט אויף סאושעל מידיע, וואס זיי זיין אנגעהוקט אויף גרופס, גיין אויף אנדערע זאכן וואס קען זיין, אדער ליינען די אלע צייטונגען אן קיין שום חשבונות, מ'ווערט פארפלאקערט, און די טעות איז, דער מענטש דאווענט ווייטער, דער מענטש לייגט תפילין ווייטער. דער מענטש היט שבת ווייטער, ער איז פארפלאמט, ער געדארפט זיין פארפלאמט און ער איז אויסגעלאשן, אפגעפלאקערט, אפגעברענט, ביז ביז ביז אונטן איז דער מענטש איז דער מענטש אפגעברענט, וויל איך אונז זאגן זייער זייער קלאר, און דער אמת איז אז מען דארף עס מען דארף עס אריינלייגן מורא וכבוד און שטארק צו, בשם הקדוש זאגט מען נאך. אזוי ווי די גמרא זאגט דארט אין מסכת בבא מציעא, דערום קען די גמרא עשה קדוש ברוך הוא לפרו משעתו לכולו אילן בבגדו ואומר תחי לסי'. דער אייבערשטער האט פון דעם געזאגט ער איז דא הייליג בשם הקדוש. די כוונה איז אז דער אייבערשטער וועט לעתיד מעניש זיין דעם מענטש וואס היט זיך איין כאילו ער איז א ערנסטער איד, אן איידעלער ערנסטער אבער ער איז אנגעזאפן מיט מרה שחורה. ס'האט נישט קיין שייכות מיט ערנסטקייט, דאס איז פארקערפערט איינגעדרוקט מיט מרה שחורה, דער אייבערשטער גייט פון דעם זאגט ער דער אייבערשטער אזוי הייב השם הקדוש, דער אייבערשטער וויל איך וויל עטס זאלטס מוחה זיין עמלק דווקא בעת שמחה, אין חודש אדר ווען ס'איז נישט נכנס אדר מרבין בשמחה אין דעם חודש וויל איך אז יעצט זאל זיין די מחיית עמלק, פארוואס? ווייל אונז ווייס מיר אז אמאל לייק איז די יסוד פון אריינברענגן ספיקות, בלבולים, עצבות, מרה שחורה, דאס איז אמאל לייק. אמאל לייק'ס גרעסטע הנאה איז ווען ער זעט ווי א אינגערמאן דרייט זיך ארום אין בית מדרש צוקראכן, די אויגן ארויסגעשטעקט, די אויערן איינגעבויגן אינגאנצן, ער דרייט זיך אזוי ארום אינגאנצן אז מען קען נישט קוקן אויף אים, ער האט אקאמפלישט זיין מישן, ער האט אריינגעברענגט א אינגערמאן, אינגערמאן האט זוכה געווען, ער האט געטון א שידוך, איך דיע ניגוט נישט און איך וועל זוכה געווען דעם גאנעכסט, איך וויל עס דווקא זאגן ביי שידוכים ווייל איך קען נישט זאגן כמעט, כמעט, איינס פון דריי שידוכים דרייט זיך נאכדעם ארום די אינגערמאן, די מאמע, די טאטע וויינעדיג בספק איז זעכער איך האב גוט געטון, אפשר האב איך נישט גוט געטון, און מען וויינט, דאס איז עמלק, דאס איז עמלק, האסט געטון א מצוה, האסט געקויפט אן אתרוג, א קנאקעדיגע עסק אין לעלוב אנשטאט צו גיין באמת פריי דיך דאנק דעם אייבערשטן די אלע זאכן, ניין אפשר איז נישט גוט, אפשר האט עס א לאך ווי אין מצרים, זוך עס אויף וואס איז באטראכט, אפשר איז עס נישט גוט, עה איך האב שוין אמאל געזאגט אז איך האב אמאל געהאט א שמועס מיט א גרויסן דאקטער, ס'איז געווען דא אסיפות פון די פארם צוזאמען גענומען רבנים וועגן וועגן וועגן וועגן מ'האט גערעדט וועגן וועגן מענטל העלט, איז אויסגעקומען צו רעדן וואס איז די דעפענישן צו קענען וויסן די חילוק

ווען א איד האסט געענדיגט שאקלען לולב און אתרוג, האסט געשאקלט אַכצן אתרוגים, אלע מיני, אלע מיני, נאכדעם אנשטאט צו אריינקומען טאנצן און לויבן דעם הייליגן באשעפער, אה! אשרי'נישע זכיני, היינט האב איך זוכה געווען, כ'האב געשאקלט מיט אַכצן מיני אתרוגים, הייליגער באשעפער, כ'בין ארויס פון אלע ספיקות, לאמיר גיין מאכן קידוש און טאנצט אריין וואס ס'מאכט אויב איך גיי איך אן, דו ביסט א איד א צדיק. ביסט נאכגעגאנגען די מצוות און דארף עס טאקע טון, אבער טאמער קומסטו אהיים און הייבסט אן די אכצנטע איז געווען פונקט ווי די פערצנטע, איז עס א געשעפט, לאמיך גיין וועלכע שכן האט די פערצנטע, לאמיך איבערגיין די זיבעצנטע, איז נישט געווען אזוי, די פתאום האט אויס זענען זיי האלב שאקלדיג, די פתאום די האסט נישט קיין סי', די האסט נישט קיין שמחת יום טוב, די ביסט אינגאנצן צו, ביסט אינגאנצן צו חרוב, ס'איז גארנישט דא, אמאל וויל דאס, טערי, אמאל איך וויל דאס. האסט געטון, האסט געלערנט מיט דיין קינד. אפשר האב איך נישט גוט פארהערט. אפשר האב איך נישט גוט געלערנט מיט אים. איך האב געדארפט זאגן אזוי, איך האב געדארפט זאגן אזי. איך האב אהער. אדער האסט געענדיגט ארבעטן. ווער זאגט איך האב גוט געארבעט? ווער זאגט איך האב אזוי? קומסט אהיים מרה שחורה, קומסט אהיים דעפרעסט, מען קען נישט קוקן אויף דיר, ס'איז ווי א עצבות, ס'איז א. איך וויל נישט זאגן אז בשם הקדוש ברענגט, מען רעדט פון בשם הקדוש, בשם משה רבנו ברענגט, איך האב געזען געזען אז ר' ברוכ'ל קאסובער ברענגט עס, אז דער אייבערשטער שיקט נישט קיין יסורים אויף א מענטש נאר טאמער ווערט ער קודם קראנק אויף די מחלה פון מרה שחורה, זאגט נאר ער זאל קענען קומען, זאגט ער שטייט אין פסוק, זאגט ער געטייטש, כל המחלה אשר שמתם על מצרים לעשום עליכם אני השם רפאיך, זאגט ער די גמרא זאגט מסכת בבא קמא קענט איר די גמרא, הקום מן החלום תלין במרה. אז עס איז די מרא זאגט דארטן א פ ג מיני חלאים טעם במרא איז אין די מרא אליינס ליגן אריינגעלייגט פ ג מיני חלאים און און שוין דאס געשעט דורך די גל די גל האט די אלע זאכן זאגט זאגט דארטן וועגן דעם זאגט די פסוק כל המאכלו אשר שמתי במצרים לא אשים עליכו זאגט ער ס'גייט אויף די אידן מצרים האבן נישט געהאט אויף זיך קיין שום קרענק פון מרה שחורה זיי האבן נישט געהאט קיין מרה שחורה אפילו מען האט זיי געריסן און געפייניגט במילא זענען זיי געווארן אויסגעהיילט פון אנדערע מחלות אויך, ווען זיי וואלטן געהאט מרה שחורה וואלטן זיי נישט געקענט ווערן אויסגעהיילט פון אנדערע מחלות. ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיג וויכטיגע זאך צו וויסן, ס'איז זייער שנעל אריינצופאלן אין מרה שחורה און שמחה איז אן עבודה, מ'דארף איבערקומען דעם וואסער א גאנצן צייט אינדערויסן, ביי דיפאלט פאלט מען אריין אין מרה שחורה און עמלק שלעפט דיך דארטן אראפ, די מלחמה השם בעמלק מדור דור, מ'קומט דארטן א גאנצן צייט צו, ווען א מענטש שטייט אויף, פריי דיך, דאנק דעם אייבערשטן און פלעין דו ביסט א איד. א שריינישע זכיני אונז זעמער זוכה יעדן טאג אונז קען מען גיין דאווענען מען קען לייגן תפילין איך דאנק די באשעפער איך בין א איד ישראל אף על פי שכותי ישראלי אמאל לייגט דאס מיך נישט כאפן באשעפער איך האב יא געלט איך האב נישט געלט א גאנצע כפרה דאס נישט דאס וועט מיך אראפ נעמען אויב האלטסטו דיין קאפ העכערן וואסער האלטס דיין קאפ פאלסט נישט אין מרה שחורה קען עס נישט גיין פאר דיר. נאר מיט אמונה און נאך אמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.